Айхал, айылыатым, айылыатым намылса. Аҕыс иилээх саҕалаах атааннаах мөҥүөннээх айгыр сири хааньа дойдум. Аан дойду мечети аан алахчаба хотунуом, эрэкэ-дьэрэкэ оҕолоруом. Сирим-дойдум иччилэрэ, сир түннүктэрэ улуу кырдьаҕастар көмүскэ санаалаах хотун эдьийдэриэм. Бүгүҥҥү ааттаах бүтэй аймаҕын күҥҥэ киэҥ туй маада мечетэ, Эн-тон тойор сааһыгар дьогдьоор кииҥҥэр, бу Арчыалаһа дьиэтигэр аал уот оттон алгыс этэрбин көҥүллээ диэн, сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн, хоолдьуктаах бэйэм хоҥкуйан, көрдөһөн ааттаһан эрэбин. Аал уотум иччитэ Бырдьа бытык, дьаҕыллаах дьабадьы, чүүччэ кыламан, саалыр чанчы, хатан тимиэрийэ. Умай, умай, һук, һук. Үөһээ туттар кэнсиҥим, аллараа туттар кэҥэрдиим, Маҥан сылгы сиэлинэн күөмэй тутан эрэбин. Бу туох туһуттан көрдөһөр ааттаһар диир буоллахытына, бүгүҥҥү аата бүтэй маҕан күҥҥэ айыы дьоно мустаммыт алгыстаах тылбытынан бу икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл Саҥа дьыл кэлэринэн дьоллоох сургулаах аартыкпытын арыттараарыбыт, күүстээх алгыспытын түһэрэммит, дьоммут-сэргэбит, олохпут-дьаһахпыт этэҥҥэ буоларын туһугар, кэлэр саҥа дьылбыт кэскиллээх олохпутугар киэҥ суолу, уйгуну-быйаҥы биэрэригэр күүс-күдэх көрдөһөр күммүт тиийэн кэллэ. Республика бары муннуктарыгар олорор урааҥхай сахалар Удьуордаан олорор сирдэригэр кэскиллээх олохпут киэҥ аартыгар саха омук барахсан саргыта салалларын туһугар уйгута улаатарын туһугар бу алгыспыт тыла тиийдэр ханнык диэн анаан-минээн оҥорон эрэбит. Онон үтүө санааны баҕаран туран дьоммутугар-сэргэбитигэр, айылҕабытыгар, үөһэ үрдү ойууларбытыгар дойдубут иччилэрэ сүгүрүйэр үтүө күммүт тиийэн кэллэ. Бу икки тыһыынча сүүрбэкки сыл саамай күүсүүлээх сыл. Дьон-сэргэ дьоллоох олоҕо түмсэн Уйгулаа олоҕо кэлэригэр кэтэһэр кэмэ. Билигин бу икки тыһыынча сүүрбэкки сылга тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэкки сыллааҕыта саха автономията тэриллибитэ. Онтон ыла сүүс сыла буолар үрдүк үтүө бырааһынньыгын үөрэ-көтө көрсүөхпүт. Оччолорго Эдэр уолаттар Омосов, Ойуунускай Бараахап курдук үтүө дьон баар буоланнар, бу саха омук үөрэҕэр, үлэтигэр, билиини-көрүүнү ыларбытыгар элбэх төһүү күүс оҥорбуттара. Онон бу айылҕабыт барахсан сырдык аартыгар киирээрибит анаан-минааммыт аньыы аһыттан үөрдэн-көтүтэн эрэрбит күөлүн-көтүн, күлүм аллайын, аал уотум иччитэ бырдьа-бытык дьаҕыллаах дьабадьы түүччү кыламан саалы чапчы хатан тимиэрийэ үөр көт, алаһа дьиэм иччитэ үөр көт, дэгдьэһэм иччитэ Ньүөркөөт Күөх хонуум иччитэ Үөркөөт Туймаада эбэм хонуум иччитэ Үөркөөт Дьокуускай эбэ хотун дьоһун-маан иччитэ Үөркөөт Саха сирим үтүө-мааны дьоно-сэргэтэ үөрүн-көтүн күнүм аллайын-мичиг аллайын Мырааннары мичилэрэ, үөр, көт, Сайсары күөлү мичитэ, үөр, көт, аартык ичитэ, үөр, көт, бары ичилэр маппакка үөрүн көтүм. Үөһэ үрдүгanyыларыам, үүт-таас олбохтоох итии куйаа салгыннаах үрүҥ айыы тойонуом, Үрдүк ааккын ааттаатыбыт, суон сураххын сохсостубут. Доллоҕу сургула аартыкпытын арыйан биэр диэммит, алгыспыт тыла наарданан таҕыстын диэммит, анаан-минээммит бу үөрдэн көтүтэн эрэбит. Киһи буолар кэскилбитигэр, саха буолан сандаарарбытыгар саха омук саламаатынан аһыыр кэмигэр дьоллоох-соргулаах аартыгын арыйааччы. Онон Аньыым аһыттан арыылаах саламаатан үөрдэн көтүтэн эрэбин, букубары, оп-чоп уоскутунан үллэстин, кэнэҕэски олохпут кэскиллин туһугар бу кэлэр кэскиллээх олохпут оҕо-уруу үөскээтин, от-мас үүннүн, айылҕабыт барахсан сырдык сылааһа кэлэ туруохтун! Аньыы киһитам сайа илик арыылаах алаадьыннан айах тутан эрдэҕим буолуохтун. Орто туруу дойдуга ыарыыны киллэттэримээн, саха омук сарбыллыбатын, бу ыарыыга улаханнык хаптарбатын диэммин, анаан-минээн мин көрдьүһэн ааттаһан эрэбин дьоллоох-соргулаах ааттаппытын арыйан кэнэҕэски кэнчээри чаттыгар киэҥ суолу солоон биэрин өссө тугу үтүө санаа буоллун диэммин үөрдэн көтүтэн эрдэҕим буолуохтун уруй айхал айхал мичил Аҕыс иилээх-саҕалаах, атааннаах мөҥүөннээх айгыр-силик аан ийэ дойдум, сирим дойдум иччилэрэ бука барыгыт, сир түннүктэрэ улуу кырдьаҕастарым, көмүскэ санаалаах хотун эдьиийдэрим,

этэҥҥэ ааһан эрэр. Бу ааспыт сылга буолбуту, оҥоһуллубуту ылынан, билинэн, үөрэх оҥостон махтаннахпыт буоллун. Кэлэр сылга ытык өбүгэлэрбит, улуу дьоммут Манчаары Баһылай, Былатыан Ойуунускай, Федор Кузьмич Попов курдук бу ытык дойдуну таптаан, олохсуйан, төрөөн-ууһаан күн бүгүнүгэр дылы кэлбиппитигэр махтанан, ити курдук ыччаттарбыт тула биир санаанан салайтаран биэс сыл арахсыбакка түмсэн, саха сахатынан кэрэ буоларын, Атын омуктарга убаастанар гына тылбытын-өспүтүн илдьэ сылдьан, биир санаанан саҕыйтаран, сайдыыга, үүнүүгэ хааман истэхпитинэ, атын омуктар убаастаан, итэҕэлбитин ылынан, бу тыйыс дойдулаах остуоруйа дойдутугар кэлэн олохсуйан, хахана-хаха курдук өрө тутуохтара. Көмүсчүү чаахтаргытын бу курдук сибиэһэй алгытынан, ыраас уутутунан, эмтээх оккутунан, маскытынан, булкунан-алкынынан күүс-көмө буола сылдьан дуу диэммин ааттастаҕым, көрдөстөҕүм буолду. Уруй, Айкыл!

аймана турар. Хаһааҥҥытааҕар даҕаны киэҥ көҕүстэнэр, уһун санааланар, олоҕу дириҥник көрөр кэммит кэллэ. Ити барыта ийэ тыыммыт киэҥинэн. Силис тардан өрө көтөҕүллэн үрдүкү күүһү кытта ситимнэһэн иһэрбититтэн тутуллаах. Саҥа дьылга үктэлгитигэр харгыгыт халайа турдун. Айыыһыккыт тыынынан айымньылаах олохтонуҥ. Иэйэхсиккит тыынынан чэгиэн-чэбдик туруктаныҥ. Дьөһөгөйгүт күүһүнэн эр күүскүт эбилиннин, ийэ күүскүт илгэлэннин. Хотой айыы тыынынан ырааҕы көрүҥ, дириҥтэн этиттэриҥ. Улуу Суорун тыынынан өйгү төркөн, санаакыт аргылаах, толкуйгут томоонноох буола турдун. Сүҥ дьааһын тыынынан кыылгыт көтөргүт оккук маскыт сирийэ киэҥ куйаар ситимин кытта ситимнии сырытты. Дьылҕа, таҥха билгэ сиэринэн Ааспыт билиҥҥи кэлэр кэмнэр бүгүҥҥү күҥҥэ дьүөрэлэстиннэр. Одун хаан оҥоһуутунан сир ийэ киэҥиттэн эрчим кэллин. Чыҥыс хаан ыйааҕынан алаһа дьиэҕититтэн аан ийэ дойдуга алгыстаах суол арылла турдун. Үрүҥ Айыы таҥара үтүө күүһүнэн күн уотун сылааһа сылама сарыала итиитэ-илгэтэ ийэ тыыҥҥытыгар, ис туруккутугар, дьиэҕит холумтаныгар

Иитиллэн олорор Ийэ дойдубут иччилэригэр үөрдэн көтүтэн олорор үөһэ үрдүк айыыларбытыгар уруйдаах айаҕалы туттардахпыт буолуохтун чэйин эрэ доҕоттоор Саха омук саамай күндү аһын, утаҕын, уоттаах хымыһынан үһүс куппутун чөл оҥорор туһугар үстэ омурдан көтөҕүөҕүн эрэ, үөрэ-көтө. Туску!